Хәерле көн, милләт! Бер ай буе күренми торганнан соң, гыйнварның соңгы көннәрендә Шакировлар утарына кайтырга насыйп булды бит әле. Барон борыны каналларының һәркемгә ачык булачагы шуннан торып игълан ителде инде сезгә. Аллага тапшырып, беренче ачык дәресне башлыйбыз.

Ошо артыннан йөрибез. Ишибез инде. Тышта вакыт егешләр шул тышта. К нам приехал ревизор дигән шикелле уйламаганда улым кайтып төште. Көтмәгәндә.

Шуннан Радига кайтып бирде инде. Нәрсә сораса шуңа кайтып бәрә торган. Ул бар әле яный. Радик миңа орышыны белән. Беренче сорт он кирәк, ничесен ди. Там нәрсә уйлап чыгарасын инде ди. Бер көнне яңа ел каникулларында ул,

Тушенкаларын эшләп бетердем инде. Боткаларын эшләп бетердем инде. Сыерны кем әйткәндә ашы сагына калды. Моңа, менә моңа тутырып бактаган. Аннан соң берәр нәрсә уйлыйсы болар. Ә болар теләсәләр, теләмәсәләр, ипи сайлап утыра алмыйлар, шушы ипине ашыйлар.

Кино карый башлыйсың унбердән соң. Бу хәл тәмәке тартырга төшми дип сөйләшәбез бер көнне Алмаз белән. Нишәп тәмәке тартырга төшми дип. Әле ярый карлар өрде, җаңгырлар жауды. Каян белер идек моның тәмәке тартырга төшмәгәннең сәбәбен? Эскәмияне китереп куйган, ике тапкыр компьютер җанында эскәмиямне күчердем. Инде бу эскәмия нишәп бу якка күчә икән бу дим өстәге. Ул тәрәзәне әчәдә икән, тәмәкесен шунда менеп куйганда, Пелт итеп теге окурканы нигә урамга ыргыта икән? И, карлар эрде, икенче этаждан башын тыгып тәмәке тарта икән теге. Күрдеңме син? Кино өзелә теге. Ниләр кайтып китә, бай, э, ни, Трамп белән Путин кайтып китә. Шулар белән переговорда булган кеше шикелле, бүген шулай дип әйттеләр әле дип төшә шуннан соң. Ул Ходай кушмаган нинди каналлар тапкан. Бер безне ниләр арестовать итәргә килмиме инде. Шулар белән элемтәдә. Трамп шулай дип әйтте, инде Лукашенкога күчтек. Диннән алды шуларны, шулай иттерде. Шулай дип кенә әйтте тегенегә. Кем әле ул? Сителлиине журналисты. Стигма шунда кемме шуңа шай дип әйтте. Әле шуннан тегеннән компьютер ниеннән төшеп, монда телевизорны ачып, яңадан безгә ни итә. Политбесед үткәрә. Ашаган алдында нормаль генә сөйләшә алмыйбыз. Әчеп куялар, әнә күзмә, шай дип әйтә. Менә мондый трактор күрдем. Яман шәп. Там бер трактор алып җыясыма шунда. Клуб любителей иске ниләр бар, юк микән? Шунда гына җибәрер идем мин бер 15 көнгә. Тик ятсын иде. Ашата алмаслар аннан да. Ашата алмаслар микән? Юк, ияләште исенә хәбер ул. Кайсы бер көнне бер генә ашатам, шул бер пешергән нине өч тапкыр җылытып ашатам. Ашасыннар. Мин кәбестә ашаш ашамыйм дип йөридер, ашый хәзер. Выбор булмагач. Сайлау мөмкинчелеген тудырмаска кирәк. Илек Советлар Союзында шулай зәңгәр пәлтә, соры пәлтә, кызыл пәлтә. Башка бер төрле төс юк. Шаккатам мин бу нигә. 2000 бу ягына чыккачны төсләрне күплегеле генә. Без ул белмидер ягын ди. Бөтен кеше дә бер төсле пәлтә.

Сөте беткәннән соң. Ә үзе болай китерми инде сарык. Я, болай тәй килмәкче була, тәпи бер алып чыгара инде. Кар эрегәнче утар тормышы менә шулай салмак кына әңгәмәләр, план корулар белән үз җаена тәгәри инде. Алай да, сезгә дип бераз мавыктыргыч кадрлар да табарга тырыштым. Ә калганы көндәлек мәшәкать. Сарыклар бәрәли башлаганны исәпкә алмасак, билгеле.

Аска төшеп ничек инде суырып утыра бит инде алар. Юк инде бу теге мичник шикелле итеп суыру түгел инде бер. Әйне әнә кара, өскә аны көткәч. Өскә хәтле менәсе бар ичәдә. Ну менә, менә алар бит инде. Менә уч төбе хәтле әйбер инде менә болар икәү. Әз бу. Әз дип. Кечкенә һәм әз бар. Менә ишне күп суырып утыралар. Монда бу җилләргә утырырга тиеш. Әле бу ишекләр ачык булганлык белән. Бу яктагы сәчек тә Ә бу яктагы сәчек. Инде бу тәрәзәләр ябылмады, менә шулай итеп ачык куйган килеш бер өлешен. Менә алар менә монда ике якта. Бу көннәрдә инде аеруча җылы. Дымлы ОСБлар. Түшәмнәрдә күгәрек күренә. Менә җылылыкның михнәте. Бу җылы түгел, бу шык инде. Узган ел менә байтып бүләсе булды. Сарыклар да монда бер өлештә генә иде. Шактый салкын иде монда.

Менә шулай дип әйткән бит әле ул, дип, бу инде эстрадада йөрүче кайбер артистларның позициясеннән бер нәрсәсе белән дә аерылмый инде. Ялтыравык, теге тыштан ялтырап тора торган да, җитәрлек. Кайберләре дидем мин. Хәзерге көндә бигрәк тә. Шуңа инде Шакиров Арутари бөтенесен дә кызыксындыра, кызыктыра, ләкин менә кыш.

Менә бар инде менә миндә мин сиңа язылдым шуннан алмаз мин аерым карый алмыйм телефоннан дигәч алмазга да язылдык инде без инде әле без аны үзебез генә карый аладырыйк төстендә карыйдырыйк инде үзебезне үзебез карыйдырыйк инде анда үзебезне үзебез генә түгел инде вообще карап барадырыйк инде ә монда инде Ни, нәрсә дип әйтим, минем үземә дә бик күп әйтүчеләр булды инде. Ничәп түләүле итте сунуланы, ничәп бөтен кеше дә карый алмый сунуланы дигән сораулар бик күп булды инде минем үземә дә. Мин инде әйткән җавабым шул булды инде. Ул хәзер минеке түгел. Ул минем фикерем белән яшәми. Мин аңа теге шулай булай дип әйтә алмыйм. Әйтә минем мин аңа үзе. Тыңлыйм авыл сиңа. Сезне бай бергәс купкан икән. Бума? Юк, әнә теге артта. Купсын, ремонт буласы әле. Кеше язганча әйтеп калыйм әле. Юк, инде купкан дип инде купсын инде. Ә, сине хәзер ни өчен дә ашык канал. И, анда ниләр? И, ашык канал. Юк, инде анда да начар кешеләр килмәс инде. Анын язылып, язылып түләп карам, карап та карый алмаган кешеләре бар ич инде. Анын хаман да шул мин авыл кешеләрен жаклыйм инде. Кер алмыйбыз без анга, түли алмыйбыз теге Түли, теге түләп, ай саен түләп, андый теге телефонны беркетеп куеп, андый шуннан курккан кешеләр дә бар инде монда. Ул бит кешенең башы күт кирәге яман ши, мин аны сразу әйттем сиңа. Ул фикерне сиңа гына әйттем мин, аны башкалар да ишеткән. Альберт, менә ай саен язылмыйлар, бер биш айдан, ни, бер елга кадәр эшләсәм, биш айдан яңадан кереп карап була ич моны. Теге түләмичә бер ай, өч-дүрт айдан кереп караячаклар, күп кеше шундый булды инде. Ярар, күпчелекнең фикереннән тыш, менә ашчылыкны хөрмәт итеп, киләчәктә дә шулай эшләргә инде. Әле безнең эшләр, эшлисе эшләр бик күп. Ипи пеште. Ие. Бу попомал. Ә? Папама бу. Бу папа Альбертның анын әле тегене эшләп карыйсы, әле моны эшләп карыйсы килгәненә аптырамыйм мин, мин үзем дә шул. Ул миңа ошагандыр инде. Менә төшми әле. Төшми әле. Ә пешереп карыйсым килде. Бусы инде чүпрәсез ипи. Әле моны кисмибез. Кеше шикелле кытырдатып. Чөнки ул теге пешеп бетәсе бар. Пешеп бетәсе дә түгел, изелә ул җылы киен икән. Блогерларны карап барам инде, шул блогердан карап эшләдем мин моны.

гаражга бозлавык иртәгә сөт җыярга чыгасы малакабыз бу юлларда катокка чыгарган сыер шикелле буласы шуңа сипләр хәстәрләп куймыйчы булмый Кирәге чыгарга бик мөмкин. Булып торса әйбәтрәк. Бу инде теге фураларга куя торган шлия шикелле үк түгел. Бер көпчәккә браслет. Браслет итеп кенә, бер беләзек итеп кенә бер өч җирдән эләктерә торган булса, шул җитә инде аңа булышу җигәргә. Аеруча авырлар урыннарында. Зил резервта запаста тора. Сипләрен алдан карап куйган идек инде. Менә Болгар язга кадәр ялда әле. Мартларга кадәр шушында торасы. Март урталары ахырларында аңга тотынасылар. Монысы нинди хикмәт дисәгез, юк монда бер нәрсә дә буямыйлар. Чегән абыегыз бер көнне куян аткан, шушында кырып тунаган. Менә.

Син кемгә охшамыйсың? Әни кашык та юк. Шуны кибетләргә барсам бер КАМАЗы белән кайтам шул әни кашыкны. Кашык бар ул шул. Савытларын куя торган менә шушында. Шул савыт бөтен кешедә шушында имә, бездә юк шул. Тамагын туйдырды да имә чәйгә тотынды ха. Ит ашады да бер табарак, тагарак. Ага, ашыйм. Менә хат итем бар. Моның кайсы ерен кимәгән менә бу итнең, җә? Ашады ничә инде фактически.

Кече граждан кама. Кече граждан. Е. Иваннар булды инде, Андрейлар булды. Нельзя от наушника. Тау сәләмәт булыйк. Сиңа инде ни? Тик кенә ятмаска, йоклап сибелеп. Башка эш белән дә шугыл. Яраткан эшем белән шөгыльләнергә. Син миңа диплом алып бер- алып кайтып бирдең син инженер дипломы. Үзеңнең яраткан шөгылең белән шөгыльләнмисең әле чөнки. Давай. Берсе алып кайтмаган әле, шуңа әйтеп торам. Ә? Берсе университетта.

Бар мени контрольда алучылар. Эшлек кирәк сезгә. Әнә шул теге кыланып утырасыз. Кайсыдыр кемдер ашарына таба алмыйча утыра торгандыр. Эшлек кемгә кирәктер әле ул? Пилмәнне ашамыйм. Тарткан ит яратмыйм. Фрикадельки яратмыйм. Менә ПП шундый була, ПП. Ие, яратмыйм. Тагын нәрсә яратмый әле алма? Син яптым әйбәт ит теге Майда шулпа ашаган пилмән даша. Кая кремитке даша. Мин пилмән ашамадым. На команду маза син, понимаешь? Ул менә аш итеге. Кай нәрсә тели шуны гына ашый. Нәрсә тели шуны гына ашый. Ту гөн башак мага, ту кабис, та. Ту әллә нинди зилен тутыралар менә. Кара монда галәмәтне менә. Бу син папага кергәнсең монда нәрсә өстәлдә җугый бездән.

Әле ике сәгать ителеп кенә калган бәрәңгене ашаган кеше көлеп утыра инде. Юк, калган бәрәңге ул, ул бит буланы. Без бит Сиңа нәрсә кирәк? Юк, без бит Тере бәрәңге кирәкме? табага бәрәңге, табага бәрәңге куя торган идек. Ул юк. Аны инде бакчам теге Сәүбән табага бәрәңгене мин тәмле итеп пешермим.

Ветеринар килде Шакировлар утарына. Сарыкларның көз көне кайтканнарына һәм хәзер буаз булмаганнарына прививка дип әйтсәм дөрес микән инде ул җыентеге җорында була торган бөҗәкләргә, паразитларга каршы укол кадап чыгабыз. Көннәр җылы тора, Быел иртәрәк башларга кирәк дип уйладык. Һәм безнең көз көне кайткан сарыклар бар бит әле. Аларның эшен бетереп куярга кирәк. Аны инде тәҗрибәле сарык асраучылар һәм күпләп сарык асраучылар үзләре башкара. Яз көз җон алган вакытта бик җайлы гына итеп э, ботка гына кадала торган не инде ул э, препарат, ул тиеш. Ул квартал саен да кадап баралар аны. Э, кимендә елга ике тапкыр кадарга кирәк. Э, җан алган вакытта инде бер ягына витамин, иммунитетка дип әйтик инде, бер ягына менә шул дару кадала. Беренче тапкыр эшләү сәбәпле, мондый зур күләмгә эшләү сәбәпле, э, белгеч белән эшләргә булдык. Болай инде аны хуҗалар үзләре башкара. Инде яз көне җан алган вакытта менә э, теге Кадалмыйча калган сарыклардан башлыйбыз. Аларның ише ул кадәр күп түгел. Аннан инде алга таба э, үзебез башкара торган булабыз. Фатовна андыйга яман инде. Ул врач буларга хыялланган кеше бит заманында. Аңа экспериментка сараклар бар, Аллага шөкер. Безгә генә тимәсен. Аллага тапшырып тотынабыз. Бу эшкә чагыштырмача иртә тотынуның тагын бер сәбәбе, бер оя сарыкларының тынычсызлана башлавы. Йоннарын җентекләп тикшереп тә, аларны борчырлык бер нәрсә тапмагач, тәвәккәлләп, ике сарыкның бөтенләй йонын алып ташладык. Бер сарыкта берни дә юк, икенчесендә ике талпан табылды. Кошарный клещ диләр аны. Тәҗрибәле сарыкчылар киңәшен тотып, Ивермек препараты белән профилактика уздырырга булдык. Хәзер инде ун көн вакыт узды, сарыклар исән-сау һәм бу эшебез бик вакытлы, урынлы булды дип әйтә алабыз, Аллага шөкер. Тәкәләр ягын да хәл итеп чыктык. Анда инде бөтенебез кирәк булды. Камерага төшерүче булмады, ләкин тәртип. Инде күңел тыныч. Карага инде. Я, я. Менә сезгә киек ите. Куям бу. Кыр куяны. Менә бу сырт өлеше. Иң йомшак ит була торган өлеш. Менә шундый бавыр шикелле кара төстә була ит. Йорт куянын кемнәрнең күргәне бар, йорт итен кемнең күргәне бар. Шуннан чамалагыз инде менә. Нәрсәгә сону әчлек заманы мени ите бар мени диючеләр булса андый мондый. Бу ит бөтенләй бүтән төрле ит инде бу.

300 кырык граммлы була инде шул пропорция белән самый нормальный чыга майонез 4 кашык аш кашыгы шуннан соң лимон салсаң вообще дә шәп була и укроп лимонны тоташ саласыз аңа юк сырып салырга кирәк Бер носсага бетерәсе? Юк, анда где-то бер менә шушындый объемга бер аш кашыгыннан әзрәк кирәк. И самое главное нарезка инде. Нарезка булып булырга тиеш калмый. Эзләдем барлыгыңны белдем мин, килерсең дип көттем мин, табармын дип белдем мин, җаным үземне мин бәхетле диемен, тимәсен тик күзләрем, тимәсен тик күзләрем.

Син барып түгел, әнә теге нәрсә дигән әле ул, безнең кечкенә вакытта бар иде ул фильм. Теге болай иттереп, ни, аягы белән типкән саен алтын чыгара ич әле. Шунда болай иттереп, корсак астына шулай иттереп, ниен бәйләп. Золотая антилопа. Золотая антилопадагы Син патшага ошаган. Корсагыд нәкъ тагы кыда шундый. Анда патша түгел, махараджи ул. Махараджама чорт булсын инде миңа. Миңа бөтенесе патша ул кечкенә вакытта. Мин Төркиядә ял иткәндә кунакханәдә индуслар очрагач, юл биреп, баш иеп калдылар, бу якны күргәч. Менә ул махараджи. Менә. Алтыны гына юк. Менә. Юк, әнә шунда корсагым нәкъ тагына шикелле, корсагы салынып пешкән. Менә нәкъ тә шул. Рәхмәт. Золотая антилопа дим исемне айра. Яман күңелле мультфильм. Шул кадәр менә минем башыма сеңгән, менә күп әйбер сорамаска дигән, менә шул вакытта тәрбияви булган ул. Хәзер шакмаклы башлы әйберләр карыйлар балалар. Мультфильм. Робот торма ул, аның бөтенесе дә башы шакмаклы. Нәрсә дигән мультфильм әнә ансы? Баш.

Аңа форсункалар әсәрләр генә кирәк булмый, распределитель белән әсәрләр. Зинин тегендә кысу, йөзем, сороковый уже унбер, унбер ничәгә өскә менеп китә. Күрсен, сороковый кирәк обязательно. Яңа камерасы да була, дип әйтәсез. Әйе. Объем давай әйтәсез дә истә.

Беренче битендә ук була ала. Теге компьютерга әчеп карый ул аны анда, күзлеге бар аның. Кайтып кына кара Сәүбән. Син китаптан укый торган идең. Камыс китабын раскача итеп бир дә, шул битен генә. Миңа ана шул теге түгәрәк зажиганның ишегенә килә. Монда юк, кушатмый бар. Аны видеога чыгармыйлар инде ул нене, схемасын. И, Китабыңны аскача әйтеп бир, ул күпсе таша төсле теләмә шуны. Беренче битенә кирәгән, беренче битенә бардыр инде.

Бу сез прожекторларны кая жандыра, кая нитә торган буласыз? Шуларга дип бер розетка калдырып ише булмый дежурный. Менә бу прожекторларны жалыйсың бит, менә шуларны нитергә, перенос китеп эшләргә бер менә шушында розетка кирәк. Вентиляция җилләтү эшләрен хәл итеп җөрибез. Менә тегендә. Шәнлекнең теге Ишек ачылды, су буе. Ә монсы ишек. Әтегендәге тәрәзәләр ишек, икәү ишекнең ике ягындагы. Яртыла шокта түгел инде, дүрттән беренә. Шуның белән хайран хайран һава алышына монда. Шулай итеп тормыйча булмый, көн бик җылы. Шөгылдәсе дә киңрәк кирәк. Киң такта ниткән Чикләнгән такта булса, шалт-шалт инде аны. Чикләнгән такталар миңа файдага кирәк. Өстәмә вентиляция шахтасы эшләү мәсьәләсе. 6 метрлы дип алсаң, 2 метрдан киссәң, 6 метрлы 3 такта кирәк була инде аңа. Айрат, син нәрсә дип әйткән идең? Нәрсә? Лапас төзелгән вакытта. Изоляция тишеген зур итеп эшләргә кирәк дип әйткән идең. Төп шәмәлләр. Кирәкми ул читә ул диделәр. Жауып куеп була дип әйтеп карадым. Аны эчеп булмый аны дип. Хәзер менә эшлисе була. Безнең бу булган тишекләр нишләп эшләми, нишләп җитеп бетми алар? Чөнки моның хәтлек площадька площадька түгел инде, объемга әз булып тора. Тем более анда сарык мушун кадәр булгач инде. Даже минус 10 градус булса да әле ни булырга может, дымлылык булырга может.

Менә шул. Әле лапаста ортак әйберләр калды. Аларның калуының сәбәбе алар төзелеш материалы. Менә ул Ул чиреген дә бүләсе бар. Ә шунда бүлгәндә җыен вак тияге шунда кереп бетә инде аның. Кирәкле урыннарына. Аннан соң бетмәгән утынга. Бетмәгән утынга, шуннан соң инде лапаста артык әйбер калмаска тиеш. Сарык һәм сарыкларга кирәк булган эш кораллары гына. Болар дип уйлыйбыз инде Алла бирса. Ие, шуннан бәйрәм вакытында тагын бер сарык артып алырга может. Казан сарыкларга кайтсак. Менә шайтып, эш киби башлагачна шайтып мыскайта башлый инде ул. Хәзер аларны үзе генә дә бүлә ала. Әйберләрне күчереп бетергәч. Шуңа кыю сөйләшә хәзер. Дәвамын бит аны белә. Сез идегез дә. Идеге инде вакытта сыйдырырга кирәк ич. Ә теге печәнне аралап рулоннарын күчерәсе бар. Бар. Сезгә табигать.

Хәзрәстә. Төш. Шәк-шәк. Хөкүмәтчә. Безнеңчә төш. Куян да пешкән. Куян 4 сәгать 160 градуста тәмиз ителде инде. Нидән соң, мариновать иткәннән соң

Менә суган кызып тора, хәзер шунда аны әйтәм дә инде икесен бергә пассировать итәргә кирәк. Пассировать иткәннән соң, гадәттә, анда кушам шушындый менә протертые томаты, бу магнитта сатыла. Һәм шушындый барбекю соусы инде тәмлечә. Кетчуп кушсам була, но база булырга тиеш теге бер томатный база булырга тиеш. Аннан соң инде соус нинди булуга карап, загущайканы шулай ук менә бу калган нигә кушам инде бульонына. Ир итеп кисәң үзебез өчен. Токмач түгел ишү. Оправдываться итмим, миңа шулай уңайлы. Менә төшерәйш.

Җик пружина. Менә шул пружина ике башын тыгасың шунда, шуны болай итеп борып куясың шуннан по часовой стрелке. Ә, болай итеп. Аталар ал инде бу. Ие, ие. Менә исең. Менә болай тыгасың да. Моның үзенең ние дә бар, бу шурупа бит, каны итә шыж итеп нитеп куясың. Ахарың шыж.

Ну, параллельно. Роза. Кошык белән ашыйбыз. Пешердем инде. Кошык белән ашыйбыз инде таралган өлешен. Үзе бик тарамый. Балга катырып ничесен. Бик каты баллы була теге. Бар нормальный генә, нормальный генә еш баллы.

Шакировлар утарыннан килгән күчтәнәчләр ашалып бетте инде. Хәзер сездән күчтәнәч көтәм. Бу видеоны карарга гына да бер сәгать кирәк. Ә төшерү һәм монтажлау өчен күпме вакыт кирәген үзем генә беләм. Бу хезмәтнең аудиториягә кирәкме-юкмы икәнен сезнең акчалата сәламнәрегездән чыгып аңлармын. Менә сезгә карта номеры, менә шул ук картага беркетелгән телефон. Махсус шушы канал өчен Альфа-банк картасы булыр ул. Альберт Солбанович Шы дип күренер, ничек итеп җибәрсәгез дә була. Зур сумма кирәкми, видео чыккан саен аз-азлап салып торсагыз, ләкин аена 200-300 сумнан да артыкка китмәсәгез, сезгә дә зыяны булмас, миңа да күңелле булыр. Кемнең күпме җибәрүе түгел, Ни кадәр кеше җибәрүе мөһим бу очракта, күп кешегә күп тими. Күчтәнәч салган кешеләр комментарийлар язып, башкаларны өндәп торсалар, рәхмәтле булыр идем. Икеләнеп торучылар булыр дип уйлыйм. Башкалар да күреп, үзләренең ялгыз түгеллеген белсеннәр. Әйткәнемчә, Барон борыны каналларында видеолар элеккечә чыгып баруын дәвам итәчәк. Шакировлар утары гына түгел, төрле темалар булыр. Киләсе чыгарылышта бераз аучылык белән мавыгып алырбыз, мәсәлән. Бу каналның шушылай эшләп торуы бары тик сездән генә тора, хөрмәтле тамашачылар. Апрель урталарында, нәтиҗәләр ясап, тагын бер уйлап карармын да, бу ачык эксперимент үзен акламый торган булса, аудитория пассив булса, каналны бүтән ачылмаслык итеп, түләүле язылуга ябып куярга да күп сорап тормам. Анда инде кереп-чыгып йөреп булмый торган бүтән урында, әлбәттә, бүтән суммага гына булачак язгы ау сезоны һәм Шакировлар утарының яңа, җәйге, иң күңелле вакытларына багышланган видеолар. Әлегә мин сезнең барыгызга да ачык.

Эшләр бар шәһәрдә булдырган